So, mae pawb di gweld un o'r ein o'r blaen, Rubik's Cube. Ond fi'n siŵr, da chi byth di gweld Rubik's Cube di datrys ar pob ochr. Gweld na be ni arfer gweld. Fi'n meddwl cam un dyle fod gweld faint o Rubik's Cube i fi'n gallu datrys ar ben fy hun. Dim Google, dim tips and tricks, Jyst fi a fy ymennydd. Yr unig cyfleusterau sy 'da fi yw fel B mewn Maths a D mewn Ffiseg. Dwi ddim yn siŵr os ma' 'na'n mynd i helpu, ond ni'n mynd i gweld nawr. O ie, a yy tra bo' fi'n ceisio datrys y Rubik's Cube 'ma, yy bydd hyn yn amser gwych i chi roi like ar y fideo 'ma a danysgrifio i'r sianel os 'dach chi dal heb wneud 'na. So ar ôl tua 30 munud o ceisio datrys y Cube, dyma faint Mae B mewn mathemateg a D mewn ffiseg yn gallu neud i ni. Fi ddim yn gwybod sut allech chi newid unrhyw beth arall ar y cube heb fel dinistrio be fi yn barod di cwblhau. Fi'n meddwl mae fe'n amser i ni defnyddio ein ffrind gorau, Yr we. Felly, fi 'di ffeindio site o'r enw Ruix, a mae Ruix yn ddangos i chi y cyfarwyddiadau i chi angen i datrys y Rubik's Cube. Ond so fe mor syml â 'na, mae'r ma cyfarwyddiadau bach yn cymhleth. Mae 'na series o algorithms i chi'n defnyddio i ceisio datrys y problem cam wrth cam. Yn ffodus, does dim rhaid i fi wneud fel step 1, 2 a 3 oherwydd fi yn barod 'di wneud un ochr a wedyn hanner ish o yr ochrau arall. Nawr fel ych chi'n gweld ar y sgrin, dyma yr fformiwla mae rhaid i fi defnyddio i datrys yr cam nesaf y Rubik's Cube. I wneud yn siŵr dych chi'n deall be fi'n sôn am, mae rhaid i fi gael bloc mewn fan hyn, Sy 'da gwyrdd fan 'yn a wedyn oren fan 'yn. A fel 'ych chi'n gallu gweld, y bloc 'ma yw yr bloc 'yf fi'n sôn am. So nawr fi'n mynd i dilyn y cyfarwyddiadau a'r Rubix i symud yr bloc 'ma fan 'yn, ble ma'r bloc melyn a gwyrdd 'ma. Ma' fe bach yn confusing i ddangos be' fi'n sôn am efo Rubix Cube fy hun, so fi'n mynd i defnyddio'r we i ddangos i chi be' fi'n sôn am. So, fel fi newydd ddangos ar Rubix Cube fi, dyma'r Teil oren a teil gwyrdd, a wedyn os y'n ni'n symud y Rubik's Cube fel mae'r algorithm yn dweud, mae'r bloc di symud o yr, yr safle ma i'r safle fan hyn, sef y safle i ni eisio'r cube. A So mae gweddill y cube di gael ei fel dinistrio. Fi newydd sylweddoli bod y, y fformiwla fi newydd dangos i chi ar y we yw union be fi'n mynd i trio wneud efo Rubik's Cube fi. So fi eisiau symud yr bloc glas oren ma i fan hyn. So mae'r glas fan hyn a oren fan hyn. fi di wneud gwyn, dau colofn glas, dau colofn coch, dau colofn gwyrdd a dau colofn oren. So y cam nesa yw fi eisiau croes melyn ar yr ochr ma trwy defnyddio y fformula fan hyn. Boys, fi bron na. Fi bron na. Hollol ar ddamwain, fi, fi di trwsio yr dau cornel ma. So fi di trwsio'r cornel na a fi di trwsio'r cornel na. Just trwy wneud yr cam diwetha, Dwi'm gwybod sut, ond fi'n wneud nhw yn barod. So bois, yr unig dau cornel sydd 'da fi ar ôl yw'r cornel yma a yr cornel yma. So mae'r we wedi dweud bod dyma'r lle, dyma'r cam ble mae'r ram fwyaf o pobl yn Anghofio i wneud fel un troad, a wedyn i chi'n dynistrio y Rubik's Cube cyfan. So, fi ddim eisiau gwneud hwnna heddiw. a fi'n mynd i trio wneud y camau nesaf yn ofalus iawn tu hwnt. Dyma ni. Fi wedi gwneud e. Fi wedi dysgu sut i wneud Rubik's Cube. Ond y cwestiwn yw, ydw i'n gallu datrys y Rubik's Cube heb gweld y Rubik's Cube a heb y we. So fi wedi dadwneud yr holl progress ni wedi wneud ar y Rubik's Cube ma heddiw.

Ok, ok, fi actually di chwarae'r clip na in reverse. So, so fi'n actually gallu datrys Rubik's Cube efo llygad fi ar gau trwy cofio pob formula, ond mae fe dal yn cool. fi'n gobeithio dych chi wedi mwynhau y fideo yma. Os dych chi wedi, cofiwch i roi like ar y fideo a dan ysgrifio i'r sianel. A, na i weld chi yn y fideo nesaf. Bye bye.